It-tim tal-SINNA ltaqa' mal-awtriċi Claudia Micallef sabiex jitkixxef aktar dwar dawn il-karattri u dwar l-istejjer tagħhom.
Din hija l-ewwel sensiela tiegħi. Din inkitbet fuq perjodu ta' ftit inqas minn sena waqt li jiena kont qed inrabbi l uliedi żgħar u ma stajtx neżerċita l-professjoni tiegħi ta' għalliema. Allura permezz ta' dawn l-istejjer sibt l-iżvog tiegħi u sibt il-mezz Kif avolja m'iniex preżenti fil-klassi nista' nwassal il-messaġġi lit-tfal. Dawn huma tfal karattri ispirati mit-tfal Maltin. Ispirati mill-istudenti tiegħi, ispirati mit-tlet uliedi, tfal f'kuntest Malti, f'kultura Maltija, fejn pereżempju il-valur tal-familja huwa qawwi ħafna, Il-preżenza ta' nanit, per eżempju, li huwa element li huwa b'saħħtu ħafna fil-familji Maltin. Hija wkoll huma wkoll stejjer li huma fuq Malta kurrenti. Fl-2022 fejn per eżempju għandna realtà ta' teknoloġija l-bombardament minn kullimkien li jitfal qed jesperjenzaw kuljum. kif ukoll pereżempju realtajiet bħal ħarsien tal-ambjent, li nħarsu saħħitna, li nagħmlu l-eżerċizzju, dawn huma kollha affarijiet li jidħlu ħafna f'din is-sensiela ta' stejjer. Sadan it-tant, bdiet ris għalejn ir-raġel liebes l-iswed. Kellu ċilindru mwaħħar ma' daru u maskra skura ma' wiċċu. Kemm kienu jieħdu gost kieku kien hawn il-Papa u huwa Daniel li kieku kellhom jaraw il-buwaddas u l-apparat tiegħu. Fid-daqqa u l-ħin, Hazel bħal ħasset il-kurrent tal-ilma jinbidel u l-għawwiem tal-maskra li kien lemaħ lis-sirena beda jagħmlilha sinjal u jipponta l-isfel. Hazel tħawdet xi ftit għax ma kinitx imdorrija b'dawn is-sinjali, ma bdiet tifhem xejn. Boq! Fl-istess waqt, bdiet tħossha ftit diffiċli biex tgħum kif kienet qed tagħmel sa dak il-ħin. L-għan ewlieni ta' dawn il-kotba hu li jagħti divertiment, eh, ħanibdew minn dak il-punt. Però b'mod sekondarju mbagħad kultant mod sottili u kultant mod iktar ovvju, dawn il-karattri jgħalmu lil qarrejja ċertu ħiliet pereżempju li ħajġu bżonnhom kuljum. bħal, pereżempju, il-ħila li tkun assertiv. Jekk inti hemm xi ħadd li tidejqek kontinwament, mela hemm mod u mod kif tirreaġixxi u ġġib ruħek biex issemma' leħnek b'mod eh, pożittiv ħanejtek. L-età li huma mirati għalihom dawn il-kodba huma tfal bejn is-7 u 11-il sena jiddependi il-livell tal-qari ta' tfal, però bħala temi Ninsab ċerta li dawn it-tfal kollha ħajsibu xi ħaġa li tappella għalihom. Għaliex, speċjalment fl-istejjer, element ta' sorpriża, ta' misteru lejn l-aħħar, li jirrispetta wkoll l-intelliġenza ta' tfal li fl-aħħar mill-aħħar huma jridu jaħsbu ftit u jirriflettu u jiddeċiedu it-tmiem tal-istorja. Il-kurrenti bdew jiżdiedu u Demba ma setatx tmexxih sew. F'salt wieħed, bħal donnu beda jdur kollox f'ċirku tont u kollox beda jinġibet l-isfel lejn ħofra mdalma fil-qiegħ tal-blat. Il-ħofra bdiet tibla kollox. Il-ħut iż-żgħir beda jisparixxi għal ġo fiha b'ħeffa kbira. Il-ħoss tal-ilma jgħaġġel minn magħha beda jtarraxha. Hazel bdiet tħossha titlef il-kontroll u ħakimha biża' kbir. Addio t-teżor, bdiet tħoss kollox idur biha u bdiet tisma' leħen fil-bogħod jgħidilha, Hazel! Hazel!